Bakki har'aan tana jirtu laga xaafoo hojjaamti. Gaafa uummanni keenya Somaaliyaa irraa buqqa'an Yeroo obboleettiin teenya Caaltuu Saanii Kantiibaa Magaalaa Laga Xaafoo taatee jirtu keessatti lafa tana ummata keenya ka baqattootaatiif kennitee mana 300 asii fi gamas jidduu irra ijaarree mana kana ijaarree akkaataan itti ijaarame manni kun nama tokkoof kaaree 105 waliigala kaasii ijaare mana dhibba lamaa fi shantamii fi jaha mukkana bakka biraa haa jiru wajjin gara mana dhibba sadii ulamaan teenya shee Adam Tuulaa faan bakka uummanni keenya ala galanitti bakka uummanni keenya akkuma isin gartanitti hammarreessa keessa namni kumaantamni mana tokko keessa waliin galutti bakkitti teenyu hin jiru jaanii masgidarra lafaa ka'anii boohanii uummatarraa gargaarsa guurree gargaarsa saniin manneen kana jaarree yeroo jaarru kaaree dhibbaa fi shan irratti nam tokkoof jallisaa simintoo goonee dhagaa fi simintoo goonee gubbaan isaa qorqorroo qaamni isaatti illee qorqorroo goonee akka wacii baasii guddaa nun baasifnetti mana tokko irratti hisaaba qarshii kuma shantamii shanii baafnee sagaraa isaa akkana mitira sadii gama kaanitti mitira afuritti jaarree gadoosiidhaa mitira afur ammas qonnee sagaraa akka namni manaaf abbaan manaa biillaaf jaarratu sagaraa akkasii jaarree xumurree mana kana mootummaa tarakkabsiifnee Sangofame hulaas itti goonee. ulaa hadiidaa ulaa sibiilaatti goonee ulaa qorqorrootti hin goonu jennee ulaa sibiilaatti goonee tarakkabsiifnee yeroo gabaabduu keessatti namas itti galchuu didanii nu ni galchine jennaan nurraa qeebaluu didanii nu galchuudhaaf gaa mootummaan taane nama galchuus hin dandeenyu buqqaafnee finnee qubsiisuus hin dandeenyu waan nurraa eegamu goonee eega finne booda hattuun mana kana ulaa takka takkaan irraa guurrattee maskoota irraa guurrattee sun isaan hanqannaan qorqorroo gubbaarraa Manneen hedduu ammallee hin dhumne ma dura gara mana afurtamii ka dhiyaatu qorqorroo illee irraa kaafatanii jiranii jala isaa immoo bakka jidduu cicciraniin kana qorqorroo irraa buqqifatanii hulaa sibiilaa irraa buqqifatanii maskoota irraa buqqifatanii jiranii horiin ummata akkana lafa gannaqamee badee dhiiroo mootummaa kana keessa namni hawaasaa yaadu namni maallaqa kanaa yaadu maallaqni kun maallaqa biyyaati Ummanni biraa beeleet gariin nama kuulii dalagee kuulii irraa maallaqa kana kannatee jira. Qaama mootummaa hawaasa mootummaa qaama mootummaa kanatti hin dhagahamu horiin hawaasaa kun. Nu mootummaa taanee irraa eeguu hin dandeenyu. Nu mootummaa taanee nama qubsiisuu hin dandeenyu. Gargaarsa hawaasa keenyaa goone inni akkana goone rabbi isinitti haa harkisiisu harkaa daawwadhaa. Koottaa nu wajjin ilaalaa daawwadhaa hulaasaa irraa buqqisan. Akkatti irraa buqqisan hulaan takka irra hin jirtu mana kana hunda. namatti galchine jennaan isin hujii keessan fixxanii isin hin laallatu nuun jaan amma booda akkasitti akka isaan laallatutti qorqorroos kunoo irraa buqqaafachuu jiranii argaa isin hin janna nu wajjin daawwadha. Kuni hulaa isaati hulaa akkanatti irraa hambisanii warri qofa asitti hafee maskootas kootu kollaali maskootas warri isaa warri sibiila argaa kun sibiila. Asii immoo kaa isin sibiila maskoota isa kana irraa baafatanii lafa isaa laal. Lafti isaa simintoodha. Gubbaa isaa qorqorroo akkanatti irraa baafatanii ulaan isaan hanqattee ulaa gurguratanii maskoota gurguratanii attuun qorqorroo gubbaa irraa guurratte amma akkanaa wajjin waan ajaa'iba isinitti ta'u ummanni keenya bunnoo baddelleefatti ala sharaa jala galu jiran magaalaa dadaritti mana tokko keessa addaraasha tokko keessa abbaan warraa dhibbi tokko Mana keessa abbaa warraa 75, barandaan isaa abbaa warraa 25 galaa jiran. Yeroo dhukkubni nama duraan wajji jiruu addaan baase kana keessa ummanni keenya akkasi wali qabamanii jiran. Ammoo manni hawaasni maallaqa isaanii baasanii dachiilleen ta hawaasaa mitii miti yoo jennee ta mootummaati jenne maallaqa isaaniitiin biraa rakkatee hawaasni ijaarrate. Akkanatti israaf ta'ee gad naqamee hafee rabbi isinitti haa agarsiisu argaa. Gaafa duraa ulaa habbaa afur gizee irraa buqqifatan dhaynee kantiibaa magaalaa tanaa dubbisnee bulchiinsa dubbisnee warra dirijjitii warra gargaarsaa dubbisnee biraa deemne ulaan afur irraa buqqaate osoo uummanni ulaa irraa hin guurranne malatti godhaa jenneen akkatti guutuu irraa guurratanii fixan jechuun warra akka waan namni kontaraata fudhatee irraa guuree fixeetti koottaa laala amma jalli kun Akkaataan itti ijaarame waan ajaa'iba isinitti ta'u akkaataan itti ijaarame akkana ijaarame as gubbaa irratti qaamni isaa kun akka dhaamachatti hin taane gubbaa irratti wanni itti goone korniisa korniisa itti goone korniisnis carqii abjadiidhaa fi madaabaraa fi kanaan itti goone kanallee irraa maratanii madaabaraa sanillee guurratanii gurguratanii Amma jidduu isaa bakka gari gari akkana jidduu guuranii jiran qorqorroo bakki gari gari akkana jirti argaa gaa uummata keenya horiin uummata akka itti faca'ee lafatti hafa.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Uummata keenya kan bahaa kan dhiyaa jirtan biyya teenya keessatti hawaasni wal gargaaruun waliif dirmachuun akkuma qalbii talallee nama gammachiisu keessillee nama gammadu wanni garaa nama gubuus takka takka jira. Waan garaa nama gubuus hoggaa deemnu hawaasa keenya keessatti nuti hanga dandeenyu bakka deemnutti ilaallee hawaasa keenya bakka rakkoon jirtu sagalee taanaaf jennee tattaafachaa jirra. Garuu waan garaa nama gubu tokko tokko laga xaafoodhatti mana gara dhibba lamaa fi wayii haa ta'u kaasee ijaarre kun hanga ammaan sanaa nam tokko keessa hin jiru. Akkuma isin argitan dadar irratti hawaasni keenya akkatti rakkatu jiru agartan. Bunnoo boddalleetti hawaasni keenya akkatti rakkachuu jiru agartan. Mee ka furnoo baddallee illee na haafu manni kun ka jaarameef warra akka dadarsanii. Har'aan tana manni kun akkuma isin argitan kunoo hulaan isaati. Hulaa isaatis maallaqa uummanni keenya biyya namaa kuulii dalaganii kuulii dalaganii waan kana as ijaaruu danda'an uummata keenyaaf namni walii dhiiguu qaba jaani. Ka walii dhiiguu qaba jedhee summunii isaa walii coree biraa rakkatee as ergee yookaanuu Biyya keessaa namoota waan qabu baasee asi godhu kun maali? Amma yoo dhugaa isinii dubbanne abbootii qabeenya mana kana keessaa qarshii miliyoonaan dhangalaaftee asi waan kana ijaarte baay'ee jira. Isaan kan waan qaban san ilmaan fi bira hojjeesanii obboleessa kiyyaaf jedhanii godhan kun maali? Lammummaan sun maali? Nama tokko hamana diidam jaaree jira akka Nama abbaa tokko jira. amma obboleessa dhugaa nama tokkicha kan mana diigdam kophaa fi ijaaree jira. Ka godhe kun maali? Qaamni mootummaa jechuun uummata jechuudha. Mootummaan tokko mootummaa akka ta'u yoo uummanni isaa mootummaa isii godhe. Maal jechuudha yeroo uummanni keenya ala rakkatu kun akkana ta'u kun maaltu isin dhaga'ama? Laali mee laala. Hedduu garaan nu gubate Mana kana irra hedduu isaa akkuma isin argitan kana qorqorroon irraa guuramte, hulaan irraa guuramte, manni wanni takka illee irra hin jiru. Mana kana hulaatti goone, korneesatti goone, waa hunda isaatti goone mana isin argitan kana bifa bareedaan itti qophoofne mana keenya fiinee tuwafinnee uummanni keenya keessa taa'ee haaraa fudhatu jennee teenyaaf illee ijaaruu gammanne. Namni baay'ee illee hin gammade. Hayyoonni meeqas gubbaa dhaabbatanii, ulamaa'iin meeqas gubbaa dhaabbatanii waa hedduun godhamee ture gaafata. Har'aan tana garuu waan dhiiga garan nama yaa'u wanni hawaasuma keenya keessatti laffeessan bakka argachuu dhabuun hawaasni tokko walii dhiigee bakka argachuu dhabuun waan akkaan garaa nama belbelchatirraa akka qaama mootummaattis akka hawaasa keenya kan waan kana daawwatuttis laalaadhaa wanti tun maal fakkaatti hiikkaan sii maali maaliif hawaasni ala rakkatu jiru san rakkoo san keessatti haafuu ja'amee maaliin maaliin itti argachuuf maaliin ta'uuf akkam ta'uuf Ma rakkoo maaliitiif? Odoo manni duwwaan kun ala as taa'ee qorqorroon isaa irraa hatamtu sa'aa dhukkubaa tanaan hawaasni ma- addaraasha tokko yookaan mana hangana hin geenye keessa namni dhibbi tokko faan bakka takkaa yeroo ta'u hawaasa keenya kan rakkatu agarru osoo wanni kanaa kun jirtu maali maali hiikkaansa rakkoo maaliitiif yoo waan biraa dhabnee dhabne Itoophiyummaa jaasa namatti dhagahamtu wanni biraa haaftu namni bari yoo asii gabbee Itoophiyaa jechuun illee waliif garaa laafaa bara. Itoophiyummummaan isa yoo inni biraallee naaf turamatti dhagahamtu yoo kana bira haftee yoo nufi kana bira cikutti Oromummaan isinitti dhagahamtu qaamni bakka tana jirtan. Yoo wanni san hundi hafte biyyi tun qabeenyaan sossooti qabeenyi biyya tanaa isinitti dhagahamu qabeenyi dhangala'e kun faayidaa ala yeroo akkanatti. Tiyaataa isiniin jenna.